Piny dong oru. Aru. Piny dong oru. En peko ma wabedo iye ni. En peko ma wabedo iye ni nen calo dok mito ngat ma remone lyet. Ka man ba, peko ma wan jo aru wabedo iye ni nen calo dok mito ngat ma wange cimme. Ngat ma bwonne otelo mukene ni nen calo pi mwaka pe iromo jukone be pe iromo lwongone gang. In itamo ni anne ka Rwot onwongo aparo mo o onyo keri wa in ka igona cim pe agamo cimi? Ka peko tye ikin gang ma tye idye lwak an pe aromo bino ki remo malyet ma mega ni? Ci nen calo kam ma tela me Yaculu o iye pe aru keken ka man ba? Mito. Neno manyen. An nyinga kilwongo Lanya Olenge Tony. Tic ma atiyo, atiyo calo injinia, atiyo ka mapol. Atye ka running my private consultancy mono company ma mega but bene atiyo ki parliament me Uganda calo ngat ma miyo tam i committee me natural resources, committee ma loyo lok kom loje me te ngom. I ker kwaro Acholi. Abedo ka tic me miyo kony ki ikwaro madit calo ngat ma onongo loyo lok kom Lands and Natural Resources, lok kom ngom ki jami miti ngom, bad kombeddi. Atye ka miyo kony. Dwona lac kadi microphone pe winya. Kombeddi atye ka miyo kony i ker ikwaro madit calo ngat ma loyo lok kom kwed, Research and Documentation. Mono dyere ma an calo latin Acholi i kin tic ma atimo atye ka miyone calo dyere i tekwaro Acholi madit i ker ikwaro. Amito waco ni i cungo ma mega, atye ki jami mapol ma myero wati iye kacel me loco tekwaro me Acholi onyo me konyo paco ma megwa calo Aru. En oweko i kin lok ma mega, pe ibiwinyo ni atye lok i kom latela moni onyo atye yeto moni. Te leba aye ni peke, pien ni jami ma myero walok ma me konyo lwak dwong adida. Ka man ba, i kin program ma megwa, watye ki programs ma watamo ni wati iye ma romo gin abic, pe madwong. Mar abic aye ni kwako jamini weng. Amito wacci ka in ineno kit ma watye kwo kede megiwa, wun wuneno kit ma lok me yot kom tye diyowa kede. Ka man ba, ingeyo tela obedo dyere, bedo gin ma bino ki i cwinyi. Ka man ba, ka ono ni mitina pe tye me konyo lwak, ono abedo gere mot ka ma atye tic iye, amedde gere ki kwona. Ka man ko. Ento atamo ni kit ma lwak ma megwa tye ka deno kwede can, tye jami mukene ma ka onongo latela ma tye ki cwiny ma atir onongo konyo lwak iye. Kombeddi ni i kin program ma megwa, yoto kom tye iye namba acel. Ma pe watye ka lokone aloka, olu wacako ngo doge. Ka icito i ot yat kombeddi, Inongo ni wamiyo buk me coyo two. Wunongo eno niko? Ka icero i ot yat ma mego pe wutye ka nongo buk? Pe wutye ka nongo buk? Jal eni gubin kany to. Buk pe tye ka o i ot yat? Health center, health center kany pe gitye ka nongo buk? Okay, pe pud ladit. I health centers.
Mono dong obedo calo overside, gin mogo ma nongo mogo nongo kicero ka miyone ci pe kinongo dak nio ca ca okene mogo nongo kibedo acero ca cabit ci pe kinongo dano. But the health centers weng me Aruu North ki dong clinics mukene ma tye kitye ka poko buk ma in calo latwo icito ingolo icito dong icito dong acwe i ot yat pe dok icito ka yenyo buk i ot ki itenge. Mono gin me mono me dyere me neno ni wakonyo lwak ma megwa. But anenona mukene atye ki neno ni zone ma megwa calo i Acholi Bur zone, calo i pa Jule, calo i pa i pa Ira, omyero wabed ki ambiulens adek mono i kin plan ma mega. Ma angeyo ni ambiulens eni pe myero obed ma bedo mere calo ngo cal, omyero obed ka miyo kony i kin gang ma woto calo mobile clinic. Ka man ba, tye dano wa mukene ma nongo pe tye ki kero me cito wa i ot yat. Ci ka ambiulens obino ka ka eni-ni, ka kiyubo ni tye nongo bino i area kany-nyi, ma nyuto iye lokke ni dano weng bino ngo, ginongo services ki kany. Tye ka timme. MPs mogo ma maro lwak gitye ka timone i Kampala. Ngo ma gengo MPs moni timone? Ginongo mucara ma rom ko? Ma nyuto ni dyere me konyo lwak, dano pe tye ki miti eno-ni. Ci an ma pud atidi eni-ni, ma aneno ni anyimma pe myero orocce-ni, atamo ni Kit ma aneno kwede, atye ki miti me konyo lwak ma megwa. Ka watye i yotkom ma megwa, wadwogo i lok kom kit me neno ber bedo pa dano, cente myero obed i kom dano, ka man kong? Diro ma wakatti kwede tye diro adek. Me namba acel, an abedo ka tic i Western Uganda, i dictrik pa ladit lobo, dictrik ma kilwongo ni Chirowura. Amito wacciwu mwong ma aneno ki kunnu. Ka wek iwot ber, ka wek ka pe ikwano, tute me wot mapol, ka man ba? I distrik me Chirrahurra ma distrik pa ladit lobo-ni, tye gin acel ma aneno calo apokapoka ki botgi ma pe botwa. Botwa kany wanga tye ki gin ma kilwongo ni bol icup, ka man ko? Gin gitye ki gin ma kilwongo ni Cooperative and Sacco. Ineno apokapokane? Gitye ki ngo? Cooperative and Sacco. Ma kombedini guwaco ki ladit lobo i tua ma ladit lobo obedo awot me PDM, wa iri wan pe wamito lok me PDM-mi. Kelliwa cente i Sacco ma megwa wek waden ki i Saccowa. Ingeyo ci ni adi mada dit lobo miyo kunu cente ma bup loyo milion acel ma kimini keto ni? Ci kombeddi an aneno mung ma kunu ibinongo ni i village ca calo ka ma eni ni nyo i parish ka man, Sacco acel mogo nongo tye ki cente wa i bilion pyerabongwen. Center matidi ka ma eni acel nye Sanga ka ma abedo ka tic iye, bilion! Ma dong pe waromo blame i dano mapol, mono mere kwiya piny me tela. Gin ma gutimo kunnu i kare ma gudonyo i gamente, dano calo Honourable Elly Karwanga gi gujwato wa dano kudo ki mini poto me carkafu, gupoko but park ne lee ki mburo. Ka pe ki ka gimiyo eka abic pe itiyo kwede kijwara ajwara. Mo gin ma MPs obedo ka timo ni ngo? Iciro ura. An pe awaco ni abino ajwaro dano ba, an awaco ni dano muding neno berne ki bot jo murye. Ka man ba? An abitute me neno ni i cakke cabit manyen nyo i dwe manyen to, dwe me abongwen, ok? Abicako wot i gurup weng me boli cuk. Wutye winyo ne? Abiwot i gurup weng me ngo? Plan wa tye ni ngo? Walok boli cuk o to cooperatives and sacco. Tyen lok ki ni, tyen lok ki ni, tyen lok ki ni, Gin ma watye ka timone calo keto centiwa i gurup pi medde, ka man ba, ento nongo watye ka medo keroneo. Koperatif ki i leb Acholi ka ni awaco obedo kampani pa lutedero. Iromo gamo lon ki kampani enoni, iromo signing agreement ki investor mo me timo gin mo, maybe supplying kadi cam, ka man ba? Ka watye ki koperatif, Tye minister ma president Museveni ocibo ma loyo cooperative, wunen kong. Tye minister oluwu ma kicibo ma loyo ngo? Cooperative and sacco. Akubbe kede, wacca ni tek ka acoyo cooperative, en be miyo support me konya. En be bino ka kany en nikome ka launching cooperative eoni. Plan wa tye me coyo cooperative alip acel ki miya abic. Dok amito ni wumak cinga, iwinyo be? Amito ngo? Wumak cinga. Man watye ilweny ilok kom lonyo. Ka man ba? Ce kombeddi i kubbe ma mega ma kubbe ki dano ma loyo Operation Worth Creation General Salim Saleh owacci ni gamente tye i plan me i dwoko gin ma gilwongo ni Cooperative Bank. Luditi ma yam eni gingeyo Cooperative Bank logo ki mito dwoko ne o. An pe amiti jo me Aruu obed let. Iwinyo be? Wa yubu ne o con. Kadi bed ti bank tye ka bino inge mwaka acel nyo aryo, tye entity pa gamente ma kilwongo ni Microfinance Support Center ma tye ka miyo cente ki cooperative. Committee wa bene okubbe ki RCC me Arua, Job Matwal, ma bene tye ka preaching en message me socio-economic transformation ma pe kiloko aloka but in practice. Committee group ma cooperative ma giloyo ma gitye i cuk me Arua gunongo cente ki bot Microfinance Support Centre. Dong watemo watye ka tic ci dano ma tye ready i Bolicup an abiwoto i Bolicup weng an ikoma. Ka ongaya, luwanga biwoto. Ka ongaya, ludito kaka tye. Ka man ba? Wat eni kimako cing amaka iye. Ka man ba, abitute me neno ni i parish, parish acel acel acel ol ol wacoyo group pyer aryo pyer aryo pyer aryo, pien ni minimum requirement tye ni dano myero obed pyer adek. Bot ecobbe dano be karo weng kwo? Munu aye gin ma myero wati iye. Now, dano obedo ka koko ni wan opuro pur ento cukke pe niango dano. Ka man ko, an Onongo kobbe da tye ki cuk, ento par meri okelo cuk ma wun pe wuyubbe. Amito kong kico ni cooperative ma ka wusaini agreement ki muno mo nyo Arab mo, an arwatte ki muni mapol i platform ma atye kede ni, calo investors ma gibino oo wamito wilo gol, wamito kong wilo, wamito puro tyang, wamito puro taa mapol ma marana en, future den. Cabit mukato, pien ni ka ma en a ki iye i akwang, gipuro taa matek. An nongo dong tamma agiko ni dano acwalo gipur taa-o, not until anongo investor ma mito keto factory me yubo taa i akwang. Ineno? Now, arwatte ki investors mogo ma wek gin obin kany ka wilo cam ki botwu. Nongo myero kar yubowu, nongo myero kor bed calo ngo? Registered entity ma gamente ngeyo. Gin bene pe gubiye sign-ing agreement ki in keni. Ineno? Wek. Gin mito dano ma ngo? Gamente ngeyo. Gamente pe ngeyo boli cuk. Ngeyo mere ni tye kin gang dano wire kwede ki cente ento pe gingeyo wa ite cik. Gin ma gamente ngeyo ite cik en cooperative and sacco. So lok me pur, lok me pur ki diro manyen me pur ma wumito kati kwede en aye ni cuk me pur myero ngo? Kinong. Ka man ba? Doki jami ma wacako purune ni before wacako purune,

Nyim lucukke ber ko. Ento wungeyo ma otimme ki nyim? Lumony pa Acholi dwong i Uganda ni. An babana i kare ma atye i Senior Six Vacation obedo ka konye ki wilo nyim kit gup ka man ko. Kilo me nyim-ni ocito apar abic, apar abiro kong bedo tye adi. Wungeyo ngo ma otimme? Dano muneno ni nyim ma Acholi caro ni cukke tye maber i wi lobo ma woko ocako nywano nyim pa Acholi giwili kany cito girubo ki kweyo weko wi lobo ocako neno wa Acholi ngo nyimgi pe ber. Kombeddi arwatte ki muni mua ki i London, adok arwatte kekgi, abidok ceng cabit Kampala, abidok arwatte kekgi ceng Barda ma before gudok woko. Gimito wilo wa boo Acholi eni, wa, wa, wa boo Acholi gimito wilone. Gimito wilo wa poto kono. Gimito wilo wa Obato. Ci tyen lokke ni, wan calo Acholi, wan calo Acholi, omyero wabed ki dano ma yabo ngo? Wangwa. Amito dwoko lok bot bulu ma megwa. Buluwa. Wan odwong i kin lok. Ka man ba, bulu ma megwa, an ate neno ni peko ma wakati ki iye calo Acholi ma wabedo i lweny pe wanongo kare. Jo mukene pe onongo kare me kwan. Ka man ba, ento diro mukene tye. Diro me tuko odilo tye. Jo mukene tye ki diro me wer ma Lubanga omiyo calo mot. Ate neno ni myero wayilu tekwaro, myero wayilu ngo? Diro ego-ni. Ci ageno ni wuneno program ma waketo cwacwalle me cako tuko odilo. Ka man ko, alego ni ka wutye ki diro ka kilwongo kare me bino, wubin. Kombeddi wayabo dong Football Academy me kwanyo lutino me terone Kampala. Jo ma tye ki diro maber giterogi woko ma koc nino ca wubin i Acholi-bu kany. Ma alego ni atye ki byek ni lutino mukene oa ki ngo? Ki Latanya kany me cito kunnu. Ci kit ma cawa tye ka diyowa kwede, amito waco ni Kit ma an adongo kwede, an adongo calo ngat ma maro tekwaro pa Acholi. En oweko cawa ma oneno kibedo anyono bwola, an bene anyono labala. Kekeni bedo ni dong arii ma pe anyono, ento anyono bene. Ci amito waco ni nenona tye ni myero wayilo tekwaro pa Acholi dok wabitute me wot ki wurwodi egini. Pe abigik kanyi kanyi keken, abiwoto ka mukene. Tam mabeco ma wutye ka miyone-ni, wabitiyo kwede. An latin ma mito winyo lok ma botwu, latela pe telle kene. Ka man ba? Ka onena, owiny, omina tam. Pe olwor ogona cim, pe olwor orwatte keda. Angeyo ni cawane tye ka cero matek dok kot tye ka yelowa, dok kot tye ka yelowa. Jami mukene ni we medde ki nywako tam iye, man pud obedo tin me nina me acel me o kany, kadi bed ibedo ka wot ka mukene. Amito wacciwu ni, ka mukene ma wabedo ka wot iye-ni weng, Cwak tye madit. Kecera ango agura? Cwak tye madit. Ibino i ata? Cwak tye madit. Diki nongo watye i lapul. Cwak tye madit. Amito wacwu ni ka wuketo gen i koma, wubinongo latela ma wuromo cimo wange, latela ma bwonne, dok latela ma romo winyo lokwu. Pi kare ma dong cawa tye ka diwa, atamo ni agik kakany wek awek lok tutene mukene bot rwodiwa gugo laa itwa. Angeyo ni wang ooni bi mette. Ka man ba, wamedone ki boko lok man nino me yubo tekwaro pa Acholi weki wati kede me moko wat. Iya obedo yom ma aneno omegina ma gupyem i kwi gubedo ka moko wat. Mono aye kit ma tekwaro omyero omedde kede. Rwoda, ye aleg kica ni pien yub pe obedo muroci roci pien bicawa mar nino me lacen wai mette pe obitum yub eni pe obigik. Ka man ba, Kit ma Ker Kwaro Madit yubo yub mudit-ti, wan bene kany myero wamedde ki yubo yub. Ci alego ni, alego ni wunge ni, ma kwako tekwaro me Acholi, iya obedo yom tyen adada ni anongo gurup mapol i Oyuku kany. Amito waco ni, gin ma tye i naka Acholi, En aye ni pe watye maro tekwarowa ma aye lebwa, gin ma wacamo, calo nyig yen, wer ma wawero, kit ma warukke kwede. Wakwanyo gurup mua ki i Uyuku kany, wacito kedgi Kampala. Wacito watuko Kampala, wacito tuko Entebbe. Gin ngeyo ngo mutimme? Nenogi olokkeo kit ma bilubo tye kwede. Ma nyuto ni myel tekwaro nyo tic me tekwaro-ni kelliwa deyo me nongo cente. Ka man ba? Dok groups ma wakwanyogi-ni An tye lanongo groups tye angwen kany. Group acel acel abi minigi support pien an tye i manifesto ma mega ni myero akony i lute kwaro me Acholi. Ka man ba pe kit ma Jui ni, man pe politics ma Jui ni. So group ma gutuku kany ni weng pe dong wakonyo group me mo Europa keken. Group acel acel wabi minigi alip miya acel acel me yabo Tek tek gicar ma megi. Co oweko atii kakany. Nino mukene wa ibino wa mete ki nywako tam. An apwoyo wu tutwal Rubanga gwokwu. Wapwoyo tutwal
ladit Engineer Olenge. Megi kidi Latanya ki Acholi Long. Wan rwodi i caa-ni pe wabiloko, wabimiyo daa keken bot latinwu, latinwa. Wuwinyo? Wutye ka winyo wa-i? Wabimiyo daa lawar acel wa wun dong iwa malo, ci dong imiyo daa lawar acel ni gin arac dong ocito ci ocito. Wuwinyo? Maber, odwogo ci odwogo. Ki man ba, en dong wacako en. Latinwa Tony onongo oya i kanne. En onongo ikanne kor onongo kare pe oromo. Gin bene ibino atyer i nyim lutur pi peko ma tye ka diyo aruu not marac adada ma wak tye ka kuro kwer pe tye ka nen. Ada Lubangawa, tibuwa in lagora boga ma wacung i gangi, itye ka minowa kombeddi pii manok nok ma lokne iye latinni. ma in ingeyo oyukone ene niya, Oyuko ni okonyowa ki lweny mapol, wangayo mapol. Pi man, wan dong amini oboke ene-ni, ki ayo weng pa jo nge kiri pi jo acoli weng. ni wotti ma ibicakone diki maca me nino dwe acel-li bibedo maber, gin marac ocito ci ocito, gin malac ocito ci ocito.

ma pe tye plan me owaco wa tin anaka yam pi ano pi aya awinyo dok bi time dong bi time pa aye nge akoyo matek woro madit i wi otyeno eni ma loko ni aye rwot me paina ki nying ki lwongo ni opot jon atamo eni ni ojone ka iryek ci bigeo bye makwo Atamo bye mupoto. Cit ka ngiyo bye mupoto aye bye ma aa oyotoyot. Pe ibal cawani i bye mukworo ma dong ibiko abika ni bye-ni mo ka atongo kore yaka anongo nyege. En omewa nyege dong en ba. Atamo kot okelo ayela ki dong cawa obedo rac. Aya, amito waco macegocego ni, Pong gwar ka latin-ni en aye wun. Wek oti maber wek wunong latela ma yelo dano kwo, myero wanenu mwaka ka dano ki kit pa dano ma jure, ci omyero wati ki dano ma jure. Ci dong wan Rwot cik bene onongo pe yenowa ni me bito kwir. Ento kit ma waneno can tye i cingwa wan acel-li, oweko wakati ni omyero waloki. Pien watye ki ganni madwong ma wan aye waloyogi, miyo wabimino ayo i cing Latini ni, ka Lubanga neno ni Acoli myero guket alokaloka, ci nino matin wabimiyo tal i cinge ni talwa-ni myero gucak wot kwede. Nio ka kuro ka koni gin luwi dye madongo ange ni gin koni tye ma gimaro lok ni kitiyo ki cente. Acoli pe watoyo pi cente, wacwelo kwir aye. Atam wai obedo awinyo ngo ma latinna tye ka loko ne ki dong abidwoko tam bote ma nonok ni tim ber rab dog kaki pa acholi o weng sub county madongo dwong ka ma dame madwong gi tye iye wek ki ngi ci angeyo ni gimo ma obi ili peke watemo kong ni myero wawot kwidi kacel atamo loka mapol pe an apwoyo wun Ma wun macalo wun lukaka ma wan waloyowu, pien ma eni ni, Rwot madit ma ocako tic con, ci Rwot mo ma loyo wadi pe, an bene adit ki loka ka eni ma pe larre. Ma painaro moni pe dok wupyel ni, Ka wiye tyeka balo nao, pire pe kela.